года күн айга беремия туттарыытын репетицията буола Үңәңін бүтерик, ымпыга чымпыга сүрдээх әлбэх. Хас биирдии тэрээһин иннинэ хаста даҕаны пробуом буолар. Барыта техническэй өттө кылычып орун оннугар буолуохтаах. Бу открытие открытие главный режиссера Александр Николаевич Бурцев маҕатан быһа хаста да пробуоннатта.

Мин бүгүн эһиэхэ биһиги үлэбит хайдах барарын, этэргэ дылы туох диилэр закулисье көрдөрө сатыахпыт. Төһө кыалларынан бэйэм мустуом, онутун көрдөрүм, кэпсиэм. Уолгут бүгүн баанчыктанна иҥнээтэ. Дьэ, сыана хабылаах кэмигэр ол курдук буолар, сыана кэннигэр

Иргустана Николаевна, хай-хайдаҕай бэлим? Оттон барыта этиҥҥэ курдук саҥа саҕаланан эрэр. Культура үлэһиттэрин барыларын бу үүммүт икки тыһыынча сүрбэ үс сыл түмүктүүр тэрээһиммитинэн итиитик-истиҥник культура управлениетын кадровай отделын аатыттан эҕэрдэбитин тиэрдэбит. Ура! Бу маннык. хас тэрээһин ахсын наҕараадалары барытын сааһылааһын буолар ким хайдах ханан этиллиэхтээҕин Валентина Романовна сценарий суруйбута хайа хайдаҕай төһө долгуталааҕай Төрүт ведущайга анаан минээн бу биһиэхэ туох паар турбутун өспүтүн Валентина Романовна хоруйа. Кыргыттарбыт, управление культуры красавицалара Нургиана Егоровна көстүбэккин хараҕам аҕайы. Хардыкка турары дегин көдүрүхэ. Көрбөтөхпүт Рата Нюргана Егоровна Бахатурутааҥҥа дылы биһиэхэ тойон мире култуура дабарыһыгар үлэлээбитэ. Олох кыра хаал. Олох кыра хаал. Билигин Хатур кэминэн хааланыаҕа. Хааланыытын саҥан эмиэ кыратык кэпсиэхпит. Уус Алдан улууһун культуратын Ильян Сагалаан салайан илдьэ садьааччы биһиги культурабыт управлениетын Ха, начальнига Сергей Сергеевич Нафанаилов быйыл дьабы бастакы улахан тэрээһинин ыытаары сылдьар хайдаҕый долгуйуу баар? Кырдьык олох долгуйуу баар. Бастакы улахан тэрээһин, телевизор үрдүк улахан тэрээһинин буолар. Билигин дьабы кытынча сүрбэ үс сыл түмүгүнэн бастыҥ үлэһиттербитин честир дьоро күн буолуктаах. Онон дьа толкуйу кытаанах, білэммит олох үчүгэй, онон дьа үчүгэй күн ааһы диэн олох эрэнэбин.

Культура үлэһиттэрин иккитинчи сүүрбэ үс сыл үлэ бастыҥнарын бэлиэтиир тэрээһин итоги года ведущайдара дьэ бу улус саамай маанылаах куоластарын кытта биир сыана таххаар долгутуулаах уолаттарга микрофонун аҕалан биэрдилэр Иннокентий Борисов, Гавриил Шепелев, Константин Васильев.

Хайа долгуйан араҕан. Да да да да да саҕаланна. Культура үлэһиттэрин аҕардылыы кэллэ Мүрүн нэһилиэгин дьаһалтатын аҕа баһылыга Прокопий Федотович.

Здравствуйте. Дьэ бу итоги года тэрээһини куруку кэмнэригэр эмиэ бэйэтэ үрдээх албакта тэрийсибит. Киэбит билигин Уус Алдан улууһун культура управлениетын солбуйар начальнига. Хая Сайна Махановна бэлэм хайдаҕый? Тэрээһиннэммиппит син ыраатта, ачахай оҥостон, бары долгуйабыт. Сылга биирдэ буолар культуралар биир саамай улахан көрсүһүүбүт, бырааһынньыкпыт диэххэ сөп. сыл түмүгүнэн бастыҥнары чиэстиир олус диэн үөрүүлээх үрдүк таһымнаахтар эһиммит бүгүн бука бары культура үлэһиттэригэр үгүс элбэх үөрүүнү көтүүнү аҕаллын сыл бастыҥнара буолбут биһиги номинааннарбыт бука бары үс, номин, үс хас биирдии номинацияҕа үстүү номинаан киирбитэ онон буоллар бу үс номинаант уже Стройку лучших киирбиттэрэ кинилэргэ улахан ситиһии буолар. Бу искиһиттэн биир саамай бастыҥнара табыллар. Онон оттон бастыҥтан бастыҥнары бу бүгүҥҥү үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ биһиги билиэхпит уонна коллегаларбытын ититик истиҥник эҕэрдэлиибит. Былырыын биһиги икки эмиги бүппүтэ. Куруук ыытан көрөөччүбүн. Быйыл түрбүү

Мин билигин бу фирманы түһэрсиэхтээхпин. Онтон онтон сүүрэн тиийэммин хайыахтаахпын һау миэхэ батах. Миэхэ берет. Ааллар. Һау. Награждение на нраву трагах. Атын эти биир олатын. Саатар биир олатын эт. Костя. Костя. Баһылай Костя

Мария Винокуровалыы таҕыста. Дьүлэх нэлегин Народ айымньытын дьиэтин уусуран салайааччыта.

доҕоттоор билигин лауреаттары наҕараадалааһын буолуоҕа Усура самодеятельность бастыҥ кыттыылааҕынан буолла күн эйгэ бириэмийэ хаһаайынан Васильева Евдокия Дмитриевна.

Евдокия Дмитриевна Мамарте! Евдокия Дмитриевна! Тойон Мүрү культура дыбарыһын дыбарыаһа ыытар араас таһымнаах тэрээһиннэригэр биһиги общественник номинацияҕа киирдилэр. Усран самодеятельность биир активнай кытыылаах.

Төргүтү доҕоттоох аруу солдор улууһун культуратын үлүһүттэригэр уруй! Уруй! Уруй! Дьэһили курдук биһиги быйылгы иккилэргэ сүүрбэ үс сыл Уус Алдан улууһун культуратын үлэһиттэрин бастыҥнарын чиэстээн бүрүлэр шааһа түмүктэнэр.

Аны нэһилиэктэр икки ардыларыгар ыытыллар фестиваль Жеребьевката буола турар, хайын хаһыат сыыһылаах Дьэ күндү доҕоттор, ити курдук биһиги культура үлэһиттэрин сыл бастыҥнарын честиир үөрүүлээх тэрээһиммит түмүктэнэр. Бука барыгытыгар дьолу-соргуну